Ҫак таранччен пурӑнса та эпӗ Самар тӑрӑхне нихҫан та ҫитсе курман. Нумаях та пулмасть Патӑрьел районӗнчи паломниксен ушкӑнӗпе шӑпах та ҫак тӑрӑха ҫитсе курма килчӗ. Тахҫанах ҫӳретӗп хайп ку ушкӑнпа, таҫта та илсе ҫитернӗ вӑл. Хальхинче чи малтан Самар хулине ҫул тытрӑмӑр. Пентетӑхӑшӗ вӑтӑрпиллӗк тата Пентетӑхӑшӗ тӑхӑрӑн пӗрмӗш ҫулсенче унӑн ячӗ Куйбышев ятлӑ пулнӑ. Ҫавӑнпа та Куйбышев тесен питӗ нумайӑшӗ пӗлеҫҫӗ. Миллион ытла ҫын пурӑнать тесен эп чӑннипех те тӗлӗнтӗм. Паллах, хула кӑтартса ҫӳрекен экскурсоводран та хулапа епле паллашасси питӗ нумай килет. Вӑл пулӑшнипе виҫӗ сехет хушшинче хула ҫинчен питӗ нумай ҫӗннине пӗлтӗмӗр. Самара хули вӑл юваншыв хӗрринче вырнаҫнӑ. Ун ҫыранӗ хӗррисем вара чӑннипех те илемлӗ. Ҫулла пулсан татах та пуль те-ха, анчах эпир хӗллехи кун та ҫак илеме курса килентӗмӗр. Кунта Атӑл тӑрӑх карап туртакан бурлаксене асӑнса лартнӑ пӗртен-пӗр палӑк пур. «Белое солнце пустыни» фильмри Федор Сухова асӑнса лартнӑ палӑк та пурне те тӗлӗнтерчӗ. Пурте ун умӗнче, ҫумӗнче сӑн ӳкме тӑрӑшрӑмӑр. Мӗн таран пысӑк хула пулнине пӗр тӗслӗхпе ҫирӗплетсе паратӑп. Шупашкарта виҫӗ пысӑк район. Самара вара ҫавӑн пек районсем тӑххӑр. Эп паллах хулана пӗтӗмӗшле паллаштарма тӗллев лартман. Хама килӗшнӗ вырӑнсем ҫинчен ҫеҫ каласа памасӑр пултараймастӑп. Хулара чи пысӑк ботаника сачӗ пур. Хӗллехи вӑхӑтрана йӑлтах курма та май килмерӗ. Мӗншӗн тесен вӑл уҫӑ вырӑнта вырнаҫнӑ. Ҫапах та дендрарие ҫитсе куртӑмрах. Хама эпӗ Африкӑри джунглинчи пекех туйрӑм. Манпа пӗрле пулнӑ ытти ҫынсем те ҫӑвара карсах итлерӗҫ. Сӑнсем те ӳкерттертӗмӗр. Питӗ илемлӗ вырӑн-ҫке. Хӗллехи вӑхӑтра ҫуллана курни вӑл хӑйне кура илем. Паллах, пурин ҫинчен те каласа та, кӑтартса та пӗтереймӗн. Ҫапах та Буратино палӑкӗ патне ҫитсен хула ҫыннисен йӑлине те туса пӑхрӑмӑр. Ун аллине пилӗк хутчен сӑтӑрсан укҫа-тенкӗллӗ пулатӑн иккен. Ҫак йӑлана эпир те пурнӑҫлас терӗмӗр. Ҫав вӑхӑтрах тӗрлӗ ҫӗрте сӑнсем те ӳкерттертӗмӗр, кӗрсе апат та ҫирӗмӗр. Ҫавӑн пекех тӗрлӗрен сувенирсем те туянтӑмӑр. Тепӗр питӗ интереслӗ вырӑн вӑл Эльдар Рязановӑн музейӗ пулчӗ. Паллах ӑна йӑл туса пӗтермен-ха. Эльдар Рязанов кинорежиссера палламан ҫын ҫук та пуль. Кам курман «Служебный роман», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «Гараж» тата ытти нумай фильмсене. Рязанов шӑпах Самар хулинче ҫуралнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те вӑл ҫак хуларах пурӑнса ирттернӗ. Ӑна асӑнса вара хула халӑхӗ музей уҫнӑ. Музейра Рязановпа ҫыхӑннӑ экспонатсемсӗр пуҫне вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче упранса юлнисем те нумай. Малтанхи кун юлашкинчен Самара театрӗнче пултӑмӑр. Эпир Камерный театрта Евгения ятлӑ спектакле курма пултартӑмӑр. Ҫапла пӗрремӗш кун пирӗн ытларах Самара хулипе пӗтӗмӗшле паллашасси пулчӗ. Самара хулинчи Иверди Турамыш ячӗпе уҫнӑ хӗрарӑм мӑнастырӗ пур. Вӑл Раҫҫейри мӑнастырсен хушшинче чи пысӑккисен йышне кӗрет. Тултан та, шалтан та тӗлӗнсе каймала хитре, чуна ҫывӑх. Ӑна пин те сакӑр ҫӗр аллӑмӗш ҫултах уҫнӑ пулнӑ. Анчах та ҫирӗмӗш ӗмӗр варринче ытти мӑнастырсемпе пӗрлех хупнӑ, пӗтернӗ пулнӑ. Анчах иртнӗ ӗмӗрӗн тӑврӑвунмӑш ҫулӗсенче ҫӗнӗрен хута янӑ. Хальхи архитектурӑпа ҫӗнетнӗ. Кунта Иверди турамӑшӗн асамлӑ, сӑваплӑ турӑшӗ пур. Тата Александр Чагринский святойӑн ҫӗрмен ӳчӗ, урӑхла каласан мощи те ку мӑнастиртех вырӑн тупнӑ. Чӑннипех те чуна канӑҫлӑх тупатӑн ку мӑнастирте. Ирхи кӗлере тӑтӑмӑр. Хамӑр ҫывӑх ҫыннӑмӑрсене асӑнса кӗлӗ тума ятсене те ҫырса патӑмӑр. Малалла пирӗн ушкӑн ташла еннелле ҫул тытрӗ. Ку ял пирӗн Раҫҫейри православи тӗнчинче питӗ паллӑ ял. 1526 ҫулхине Екатерина ятлӑ хӗре Турӑ амӑшӗ хӑй курӑнса унӑн турӑшӗ ӑҫта выртнине кӑтартнӑ. Ҫавӑнтанпа ҫак турӑш пӗтӗм инкекрен сыхласа тӑракан асамлӑ турӑш пулса тӑнӑ. Ун патне тӗрлӗ инкекрен хӑтӑлас тесе ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесӗсенчен килеҫҫӗ. Эпир те ҫак турамӑш сӑнӳ умне пуҫҫапса таса ҫӑлкуҫӗнчи шыва ӗҫсе тӑван тӑрӑха чиперех ҫитрӗмӗр. Юлашкинчен манӑн ҫак ҫулҫӳреве хутшӑннӑ ҫынсене те, ҫулҫӳреве йӗркелекен Елена Яковлевна Степанована та тав сӑмахӗ калас килет. Пӗтмен-ха пирӗн хушӑра ҫапла хавхаланупа пурӑнакан сӑваплӑ ҫынсем. Ҫапла пултӑрах.